Haia bawb a chroeso i sesiwn ffitydd arall gyda fi, Elin Wyn Williams o Winning with AY. Diolch yn fawr iawn i Mentoriaeth Rhondda Cynon Taf am fy ngwahoddi i gyfer y sesiwn ffitrwydd heddi. A beth ni'n mynd i ddysgu heddi? Glwt kickback. Swnio'n ffansi? Mae yna ffam. Felly dyna beth i ni'n mynd i ddysgu sut i wneud heddi a dwi'n mynd i fod yma cam wrth gam i ddysgu chi sut i gwblhau y symudiad yma. A chi'n mynd beth? Fi'n mynd i stwp y siarad a fi'n mynd i fynd amdani yn syth bin. Felly dwi yn mynd i symud yn ôl a dwi am i chi cadw llygad ar y symudiad. Na fe? y glute kickback. Mae yna clyw unwaith eto yn un o'r symudiad. Mae yn mynd i fod yn gweithio y penol, felly gobeithio bod chi yn barod i weithio. Beth dwi'n mynd i wneud yn gyntaf yw dwi'n mynd i ddangos y symudiad i chi, a dwi am i chi cadw llygad ar y symudiad fel bod gyda chi rhyw fath o syniad o sut mae fod i edrych. Felly mae popeth yn mynd i fod yn dawel, Peidiwch â phoeni, dwi ddim wedi colli fy llais, mae e dal yma, iawn? Felly gwyliwch yn gyntaf. A dyna ni! Wedes i bod e'n mynd i fod yn dawel, yn dofe? Felly dyna ni y glute kickback. Felly dwi nawr yn mynd i ddangos i chi cam wrth gam sut i gwblhau y symudiad. Felly, rydyn ni'n cychwyn ar y llawr. Ni'n mynd i roi y llaw dde a'r llaw chwith, y benglin dde a'r benglin chwith ar y llawr. Iawn? Chi fel chi'n gallu gweld, mae'r dwylo mewn un llinell bach syth gyda'n ysgwyddi, a mae'r pengliniau mewn un llinell bach syth gyda'n gliniau i, iawn? A chi'n rhoi eich dwylo ar led, iawn? Nawr, beth i ni'n mynd i wneud yw, rydych chi'n mynd i fynd ar goes chwith yn gyntaf, rydych chi'n mynd e o'r llawr A ydych chi'n ymestyn y goes allan tan i fod e mewn un llinell bach syth gyda'ch cefen chi, ac yna rydych chi'n plygu'r goes nôl i fewn heb ei roi ar y llawr, felly dyw e ddim reit ar y llawr, mae e just off y llawr. Wedyn rydych chi'n ymestyn e nôl allan eto, Un llinell bach syth mewn un llinell syth gyda'ch cefen ac yna plygu'r ben-glin nôl i fewn heb cyffwrdd â'r llawr. Nawr, beth am yr anadlu fi'n siŵr bod chi yn gofyn? Wel, yr anadlu. Rydych chi'n anadlu allan wrth i chi godi'r coes ac anadlu fewn wrth i chi ddod â'r goes nôl i'r canol. Anadlu allan wrth i chi godi'r coes ac anadlu fewn wrth i chi ddod â'r goes nôl i fewn. A dyna ni, dyna beth yw glwt kickback. Ffansi yn diwe. Felly beth am i ni drial y glwt kickback gyda'n gilydd os gwylwch yn dda. A be newn ni yw, newn ni wneud tri ar y goes chwith a fe newn ni wneud tri ar y goesdir. Fi'n gwybod fel arfer yn ni'n gwneud pimp gyda'n gilydd, ond mae'n ymal i ni roi tri ar y goesdir hefyd, iawn? Fel bod e ddim yn colli allan ar y rep ola, dy fe? Felly, gyda'n gilydd os gwelwch yn dda. Felly, cam wrth gam, llaw dde, llaw chwith, pen glin dde, pen glin chwith, ar y llawr mewn un llinell syth gyda'r ysgwyddau, un llinell bach syth gyda'ch cliniau chi. Nara, ar ôl tri, rydych chi'n mynd i ymestyn eich coes chwith allan tu ôl i chi a'i gadw fe mewn un llinell syth gyda'ch ceifen chi. Tri, dau, un, bant â ni. Anadlu allan, a'n ôl i'r canol, anadlu i fewn. Anadlu allan, A nôl i'r canol, anadlu i fewn. Gwnewch yn siŵr bod y ben-glin ddim yn cyffwrdd â'r llawr. Anadlu allan. A gynadlu i fewn. Gret! Nawr i'r goes di, os gwelwch yn dda. Bant yn ni. Anadlu allan. A gynadlu i fewn. Heb cyffwrdd â'r llawr. Anadlu allan. ac yn adlu i fewn. Dyma'r un ola yn adlu allan ac yn adlu i fewn. A dyna chi! Ww, chi wedi wneud mor dda! Wel, am symudiad bych ffansi a chi wedi cwblhau eich symudiad, felly gobeithio bod chi'n teimlo'n brywd iawn o'ch hunan.

A wela i chi wap. Tara!